Gma-tneɣ Rabeḥ ma tebɣiḍ ad nkemmel deg wawalen akken i d-newwi tikkelt iɛeddan. Ad nkemmel deg wawal-agi iwumi qqaren tamezgida, yeɛni ligliz. Amin.
Uqbel kan ad nɛeddi a gma-tneɣ Rabeḥ ar wawal-agi ara d-nawi ass-agi, ad k-ǧǧeɣ awal iwakken ad tẓalleḍ ɣef wayen ara d-nesɛeddi akka. Amin. Amin.

Ad ɣ-tsedduḍ ad Ṛebbi s Ṛṛuḥ-ik iqedsen, nessaram ayen ara k-d-nefṛeq ad Ṛebbi ad yili d lbaṛaka i nekkni, d lbaṛaka i yal yiwen a s-isel a Batna Agwan. A Batna Agwan a nḥemmed isem-ik, a Baba Ṛebbi a nessali di ccan-ik, lɛaḍima i kečč kan a Batna Agwan, s yisem n Mmi-k ɛzizen Sidi Ɛisa Masiḥ. Amin. Amin.
Ihi a nɛeddi srid a gma-tneɣ Rabaḥ neɣ direct ɣer leqraya n wawal iqedsen, ad d-nɣer tabṛat s. tamezwarut i timuti ixef wis tlata tiseddarin tis 14 alamma d 15 neɣ antimuti chapitre 3 verset 14 à 15 amin
uriɣ-ak merra annect-agi xas akken ssarameɣ ad n-aseɣ ɣur-k iwakken ma ɛeṭṭleɣ ur nusiɣ ara ad tissineḍ amek i ilaq ad tedduḍ deg uxxam n sidi rebbi i yellan d tajmaɛt n Ṛebbi yeddren, tajmaɛt-agi d tigejdit ixef tersa tidet. Amin. Amin.
Bulus yenna i Timuti, Ma yella ɛeṭṭleɣ ur n-usiɣ ara ad k-waliɣ, ad tissineḍ amek ara tedduḍ deg uxxam n Ṛebbi i yellan d tamezgida, i wakken ad tissineḍ Amek ad telḥuḍ? Imeslayen-agi sselmaden-aɣ aṭas n tɣawsiwin. Ma yella Bulus yessexdam imeslayen-agi, yessin amek ara telḥuḍ, axaṭer Timuti ilaq ad yelmed ma ugar n wamek ara yelḥu. Tiwekti n imasiḥiyen, yeɛni la plupart des chrétiens, aytmaten sselmaden amek ara d-rebḥen. Tirwiḥin i Lmasiḥ. Sselmaden amek ara ssiwḍen awal iqedsen i yemdanen. Meɛna Bulus isselmad belli win ara yeddun deg ubrid n Lmasiḥ ilaq-as ad yelmed amek ara yelḥu di tmezgida akk d waytmaten. Ilaq ad nessiweḍ awal iqedsen i yemdanen, maca, neɣ meɛna, Ayen ilaqen di tazwara d akken ad nissin amek ara neddu deg uxxam n Rebbi, axaṭer ur nezmir ara ad nessiweḍ Linǧil, lexbar n lxir, ma ur nessin ara amek ad nidir tudert umasiḥi. Tamusni n tikli deg uxxam n Rebbi d ayen yellan d lewṣaya i yimasiḥiyen merra. Wi ilaq a nelmed amek a nelḥu deg uxxam n baba Rebbi. D acu i d axxam n baba Rebbi? Yeɛni nezmer ad nefk d asteqsi? D tamezgida. D acu i d tamezgida? Awal iqedsen yeqqar-d. Ad nẓer d acu i d-yeqqar gma neɣ Rebḥ wawal iqedsen, ad t-id-nɣer di tebrat tamezwarut n Buṭrus, ixef wis sin, Tiseddarin tis rebɛa alamma d xemsa neɣ 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 5. Qerbet ɣur-s netta yellan d aẓru-nni yeddren i ḍeggren yemdanen, meɛna Sidi Rebbi yextar-it-id axaṭer azal-is meqqer. Ula d kunwi yellan am iẓra yeddren, dduklet i wakken ad d-ibedd uxxam deg ara yezdeɣ Rruḥ n Sidi Ṛebbi, ad tilim d tajmaɛt n lmuqeddmin, ara iqeddmen s yisem n Ssid-nneɣ Ɛisa Lmasiḥ, iseflawen iqedsen ara as-iɛeǧben i Sidi Ṛebbi. Amin. Ihi, nekkni d iẓra, d iblaḍen neɣ d idɣaɣen yeddren, nekkni merra nesbedday-d axxam. I wakken ad naweḍ ad t-nfak s usbeddi, ilaq ad nili neddukel. Daymi i yesɛa azal d ameqqran mi ara d-mlalen waytmaten. Buṭrus yenna-d, I wakken ad tmuddeḍ iseflawen iqedsen. D acu i yebɣa ad d-yini iseflawen iqedsen? Ad t-id-nɣer a gma-tneɣ Rabeḥ ma tebɣiḍ deg udlis umi qqaren Irumaniyen, ixef wis tnac, taseddart tamezwarut, neɣ Romain, chapitre douze, verset un. Ad ken-nhuɣ ihi ay atmaten s ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi i wakken ad tseblem lǧessat-nwen d lɛeqliyat-nwen am usfel yeddren zeddigen yeṣfan, Ara s-iɛeǧben i Sidi Ṛebbi, d taki i d ṭṭaɛa i yettraǧu deg-wen Sidi Ṛebbi. Amin. Amin.
Ihi, iseflawen iqedsen, yeɛni ad nḥettem i tfekka-nneɣ neɣ i lǧessa-nneɣ iwakken ad teɛǧeb Baba Ṛebbi. Lmeɛna-ines, yal ass a nettaẓ zdat n udekkan n Ṛebbi, yeɛni devant l'autel de Dieu, am wesfel yeddren, a neǧǧ deg yiman-nneɣ. Yal ass ilaq a nettbedda am wesfel i Baba Ṛebbi. D acu i d lmeɛna yal ass ad nmudd asfel i wakken ad t-neḥmed u ad nettḥettim deg yiman-nneɣ u ad nettẓalla i Baba Rebbi? Mi ara nmudd yiwet n tewsa neɣ une offrande, ur nettmuddu ara seg wayen izaden ad nḥettem deg-neɣ i wakken ad nmudd i Rebbi. Yasuɛ Lmasiḥ imudd asfel, imudd iman-is, imudd terwiḥt-is, Ɣef ddemma n yemdanen. Ad d-nɣer agmat neɣ rrbeḥ daɣen ma tebɣiḍ adlis iwumi qqaren Ifasusiyen, ixef wis xemsa, Tiseddarin tamezwarut alamma d snat, neɣ Ephésiens chapitre cinq versets un à deux. Cbut Sidi Ṛebbi baba-twen, imi tellam d arraw-is ɛzizen. Ddut di tudet-nwen s leḥmala. Amek akken i ken-iḥemmel Lmasiḥ, i yefkan iman-is ɣef ddemma-nneɣ, d asfel. Am lweɛda yesɛan rriḥa iɛeǧben i Sidi Rebbi. Amin.
Ihi, d acu i d asfel i yemmud Lmasiḥ? D tarwiḥt-is. Ayɣer ayen yexdem Lmasiḥ d tawsa, yeɛni une offrande, d asfel, yeɛni un sacrifice, yesɛan rriḥa yelhan? Axaṭer yeǧǧa iman-is, isemmeḥ deg yiman-is, di tgelda-s, s tayri i yemdanen. Imudd tarwiḥt-is d asfel yeddren i yemdanen, d ayen i s-iɛeǧben i Baba Ṛebbi. Ihi, a nxemmem i tseddart! I d-yenna Bulus, Nekkni d iẓra, d idɣaɣen yeddren, nekkni merra nesbedday-d axxam n Ṛebbi i wakken ad nmudd iseflawen iqedsen yelhan, igerrzen. D ayen yessewhamen, meqqret tmannagt-is, yeɛni meqqret lɛaḍima-s. Axxam n Ṛebbi d amkan anda nezmer ad nmudd iseflawen yelhan. Ihi, d acu i d asfel iqedsen? A t-iɛeǧben i nezmer ad nmudd deg uxxam n Ṛebbi, yal yiwen deg-neɣ d aẓru, d ablaḍ i d-isbedden axxam n Ṛebbi i yellan d tamezgida. Deg uxxam-agi i ttunefken iseflawen. D acu-ten iseflawen-agi? Ad nsemmeḥ di terwiḥt-nneɣ, ad nmudd tudert-nneɣ ɣef waytmaten-nneɣ, Ad muddeɣ iman-iw d asfel ɣef gma, lmeɛna-ines mačči ad ssuzleɣ idammen-iw fell-as, meɛna ad ǧǧeɣ tarwiḥt-iw ɣef gma. Ma nezmer ad d-nefk amedya neɣ un exemple, ad tmuddeḍ tawsa, yeɛni une offrande, i yiwen gar watmaten-iw neɣ ad steqsiɣ fell-as neɣ ad s-fkeɣ afus n tallalt di lxedma, yeɛni un coup de main di lxedma. Ad s-d-aɣeɣ asawal, yeɛni un téléphone, neɣ ad s-xellṣeɣ leqraya-ines, ar tigra, etc. Bulus yella di lexṣaṣ, yeḥwaǧ aṭas, u iger tiɣri, yeɛni il a fait appel, i wat Filibus ɣef wayen akk yettidir. Ad d-nwali a gma-tneɣ Rabeḥ tiɣri-agi i d-iger akka Bulus. i wat Filibus, ad t-id-nɣer deg deg udlis At Filibus, ixef wis rebɛa, tiseddarin tis ɛecra alamma d ɛecrin, neɣ Philippiens chapitre quatre versets dix à vingt. Ferḥeɣ aṭas am akken d tukci i yi-d-yefka Ssid-nneɣ mi walaɣ ulawen-nwen iɛawed iǧǧuǧǧeg-d ɣur-i, tettḥebbiṛem fell-i. Ẓriɣ tettḥebbiṛem fell-i, lameɛna ur n-tettɣelli ara teswaɛt i wakken ad iyi-t-id-tbeggnem. Ur d-nniɣ ara ayagi imi xuṣṣeɣ, axaṭer lemdeɣ ad sseqniɛeɣ di yal taswaɛt ideg lliɣ. Ssneɣ ad ɛiceɣ di lexṣaṣ am akken ssneɣ ad ɛiceɣ di tawant. Di yal amkan, di kullec lemdeɣ leqnaɛa d lexṣaṣ, lemdeɣ tawant d laẓ. Zemreɣ i kullec s Lmasiḥ i yi-ssiǧhiden. Lameɛna d ayen yelhan i txedmem imi tettekkim di leɛtab-iw. Kunwi teẓram, ay atmaten n temdint n Filibus, belli asmi bdiɣ abeccer n lexbar n lxir, mi ruḥeɣ si tmurt Masidunya, ula d yiwet n tejmaɛt ur yi-tegri di leḥsab deg wayen i tt-id-ikeččmen d wayen i tettak i lemɛawna i wiyaḍ. Anagar tajmaɛt-nwen. Anagar kunwi i ixedmen ayagi. Yerna mi lliɣ di temdint n Tiṣalunikya, snat n tikkal i yi-d-tceggɛem ayen akk ḥwaǧeɣ. Mačči ɣef lweɛda i ttnadiɣ, meɛna ttnadiɣ ɣef lfayda tameqqrant ara yilin d inefɛen-nwen. Yewweḍ-iyi-d kullec, aql-i di tawant. Ur iyi-xuṣṣ wacemma imi i d-yewweḍ wayen i d-tefkam i gma-tneɣ Ivafrodit, ayen i d-yusan sɣur-wen am lɛenṭer n rriḥa yelhan. Am usfel i yeqbel Sidi Ṛebbi yerna yeɛǧeb-as. Sidi Ṛebbi a wen-d-yefk Ayen akk teḥwaǧem s wakken tella lɛaḍima n lbarakas di Ɛisa Lmasiḥ. Tamannagt i Sidi Rebbi Babatneɣ si lǧil ɣer lǧil. Amin. Amin. Ihi atmaten mudden-d yiwet n tewsa, yeɛni une offrande. S tayri neɣ s leḥmala, xedmen nnig tezmert-nsen i wakken ad ɛiwnen yiwen deg watmaten-nsen yellan di lexṣaṣ. Ayagi akk d asfel d-yettmuddun rriḥa yelhan. Tamezgida tettwaxdem neɣ tettusbedd-d S yiẓra neɣ s yiblaḍen yeddren. Yal taẓrut gar yiẓra-agi yeddren i yellan d nekkni, yal taẓrut gar yiẓra-agi yeddren i yellan d nekkni, tesɛut yiwet n tmuɣli am yiwet n tfekka, d iẓra yeddren yettmuddun iseflawen i s-iɛeǧben i Rebbi. Ad nkemmel agmat-nneɣ ɣer lefḥad n ɣer adlis s umi qqaren Iɛebraniyen, ixef wis tleṭṭac, taseddart tis xmesṭac akked sbeɛṭac, yeɛni Ibreu chapitre treize versets quinze à dix-sept. Amin.
Ad neḥmed Ṛebbi di mkul lweqt. s yisem n Sidna Ɛisa. D waki i d asfel ara s-nqeddem i Sidi Ṛebbi ma nettberriḥ isem-is. Ur stehzayet ara, xedmet ayen yelhan, ttemɛawanet, d waki i d iseflawen iɛeǧben Sidi Ṛebbi. Aɣet awal i wid i wen-ittemlen abrid, ḍuɛet-ten axaṭer ttɛassan fell-awen Ẓran ad d-yas wass deg ara ten-iḥaseb Sidi Ṛebbi ɣef lxedma-nsen, akka ara xedmen lecɣal-nsen akken i ilaq, s lfeṛḥ mačči s leḥzen, neɣ ma ulac ur tseɛɛum ara lfayda. Amin. Amin.
Ihi lfakya n imawen-nneɣ i d-teqqar tseddart tis xmesṭac, d leḥmadi i Lmasiḥ s ccna, Abarek s yisem-is, u ad s-nini tanemmirt. Amceggeɛ Bulus yenna i wat Kulus belli ayen akk i d-teqqarem u txeddmem, xedmet-tt s yisem n Lmasiḥ u i tmanagt-is, yeɛni pour sa gloire. Ad d-neɣer agmat neɣ ad nebḥa adlis-agi iwumi qqaren At Kulus, Ixef wis tlata, taseddart tis sbeɛṭac, neɣ Colossiens, chapitre trois, verset dix-sept.
Ama deg imeslayen, ama di lecɣal ara txedmem, xedmet-ten kullec s yisem n Ssid-nneɣ Ɛisa, s yisem-is, ttḥemmidet Sidi Ṛebbi Baba-tneɣ. Amin.
Amin.
Ihi, yeɛni nessalay di ccan i Ṛebbi mi ara nettsuɣu? Nezmer a gma-tneɣ Rebḥa ad t-id-nefk d asteqsi? Ad d-nefk yiwen umedya, ad d-nini, ma yella ruḥeɣ ɣer ssuq i wakken ad d-aɣeɣ tadellaɛt akken ad sferḥeɣ arraw-iw. Mi d-uɣaleɣ s axxam, gezmeɣ-tt, ubḍiɣ-tt, ufiɣ-tt tecba taxsayt. Ur tewwi ara. Di tegnit-agi, ad ččḥeɣ u yerna ad suɣeɣ? Xaṭi. Meɛna asfel ara muddeɣ mi ara d-iniɣ, Tanemmirt a baba Ṛebbi, axaṭer mi ffɣeɣ ad dduɣ ɣer ssuq, ffɣeɣ s yisem-ik. Ḍeggreɣ tadellaɛt-nni u nniɣ tanemmirt i Ṛebbi axaṭer ayagi yakk i tmanagt-ik. D kečč i yeǧǧan ad yeḍru wayagi. Amin.
Ma nezmer ad gmet neɣ lefḥad nefk wayeḍ umedya daɣen, nezmer ad d-nini ad d-neḥku yiwet n tedyant neɣ yiwet teqsiḍt. Ad wen-d-ḥkuɣ yiwet n tedyant neɣ n teqsiḍt. Tella yiwet n tejmaɛt n ixeddamen ixeddmen ddaw n lqaɛa, yeɛni ddaw n wakal, i d-ittekksen ayen umi qqaren charbon. Gar tejmaɛt-agi n ixeddamen yella yiwen n umasiḥi gar-asen. D awezɣi, neɣ d lmuḥal, ad terreḍ di lbal-ik belli aqjun ad yekcem ɣer umkan-agi axaṭer yebɛed aṭas ddaw tmurt. Yiwen wass, yiwen n uqjun yekcem neɣ yudef ɣer dinna. Tajmaɛt-agi n ixeddamen srusen iɛwinen-nsen deg yiwen n umḍiq neɣ deg yiwen n umkan akken mi walan aqjun-nni ɛerḍen i wakken ad t-ḥwin. Axeddam-nni yellan d amasiḥi yelluẓ aṭas d lweqt n imekli, maca neɣ meɛna ula d aqjun-nni yelluẓ. Llan azal n mya yiɛwinen. Meɛna aqjun-nni yefren neɣ yextar aɛwin-nni n umasiḥi. Irfed aɛwin-nni deg yimi-s u yeffeɣ yerwel yis. Atan axeddam-nni iteddu iwakken ad yečč imekli-ines neɣ ad yefḍer u iwala aqjun-nni irfed aɛwin-nni-ines. D tazla deffir-s. U yeɛreḍ ad t-id-yeṭṭef, lameɛna aqjun-nni yeffeɣ ɣer berra. Amasiḥi-nni iḍfer-it deffir alamma d berra. Amasiḥi-nni yeččeḥ aṭas u yebda yettsuɣu ɣef weqjun-nni. Ihi, imiren aqjun-nni yessers aɛwin-nni ɣer lqaɛa. Amasiḥi-nni yuẓa yeddem-it-id. U ciṭ kan yesla i ṣṣut d ameqqran u iwala akal akk isax-d deg umkan-nni anda xeddmen. Yella wacu tebɣiḍ ad d-ternuḍ a gma-tneɣ Rabaḥ ɣef tedyant-agi i d-nesla akka?
Ad d-rnuɣ kan ɣef uqjun-agi a gma-tneɣ Yusef.

ad twet ccɣel n zenzela deg umkan-nni imdanen-nni ad mmten sidi rebbi iceggeɛ aqjun ikat ur d-ixtar ara aɛwin-nni n wiḍen-nni limaɛna idem-d kan aɛwin-nni umasiḥi-nni atin amasiḥi-nni yusa-d ad yeftar iwala aqjun-nni yeddem aɛwin-is yetbeɛ-it-id zeffir yettazzal hata tafḍa yettsuɣu fell-as yezɛef eh, ami yewweḍ ɣer ɣer berra aqjuni akken id-nniḍ akken yessers aɛwenni din din kan yesla ilḥes yesla tenhez inhez umkan-nni yessaxed akk umkan-nni anda xedmen akken ur neẓri ara ma yella eh, imeddukal-nnes ha tmuten meɛna yenta yella di berra Din kan amasiḥi-nni yefhem belli Sidi Ṛebbi yessexdem aqjun-nni iwakken ad d-yeffeɣ kan seg uṭɛuj-nni anda xedmen akken iwakken ad tusellek terwiḥt-is. D tidet ay gma Tɛisa yessef aṭas Sidi Ṛebbi iqeddec i lebda di tudert-nneɣ. Akken d-tefkiḍ akken amedya-nni amezwaru ɣef ddellaɛt-nni d taxessayt. ad naf ad naf taddlaɛt ɣlayet nekni nessaram ad tnaf ẓidet ad twejed lmakla meɛna mi ara tt-nfetteḥ akken ikat ad tnaf d taxsayt ad nezɛef ad nezɛef meɛna Sidi Ṛebbi iqeddec deg-neɣ i wakken ur nezɛef ara ɣef ayen yellan n ddunit taddlaɛt akkin n ddunit ur nezɛef ara fell-as ur tt-nufi ara telha ur tt-ntett ara dayen ad nḥmed Rebbi ɣef ayen ɣef ayaki mačči ad nḥmed Rebbi kan axaṭer taddlaɛt-nni telha ad nḥmed Rebbi axaṭer taddlaɛt-nni diri-tt axaṭer awal Sidi Rebbi yeqqar-ak ḥemdet Sidi Rebbi di kul lweqt ama deg lweqt-nni anda tella taddlaɛt telha ama d lweqt anda akken nufa taddlaɛt-nni d taxsayt ad nuɣal ama d amedya-nni umasiḥi-nni kan Ahat netta yezɛef ɣef uqjun-nni, as-in ad k-ṭṭfeɣ ad k-nɣeɣ, axaṭer awal ad k-nɣeɣ yezga deg yimi-nneɣ, akken deg tɛeddan. Meɛna ad yefhem kan, ad yefhem kan belli kullec awal n Sidi Ṛebbi yeqqar-d kulci iteddu ɣer wayen yelhan i win iḥemmlen Bab igenwan. Xas akken nekkni nettwali-t d ayen n diri, yuker-iyi aɛwin, d ayen diri, tadelaɛt n yefki d taxsayt. Meɛna Ad neɛlem kan Sidi Ṛebbi kulci iteddu ɣer wayen yelhan i win iḥemmlen baba igenwan. Amin. Amin a gma Sidi. Amin tanmert tameqqrant a gma Sidi Ṛebbi ɣef wawal-agi i d-terniḍ akka d tidet. Amin.
Ihi ma nuɣal ɣer umedya-nni amezwaru ad d-nini yeɛni Ṛebbi yeẓri ara belli nxetter iṣurdiyen neɣ idrimen? Ayen akk i nteg neɣ nxeddem ilaq ad yessali di ccan n Ṛebbi. Ilaq ad nettḥemmid Ṛebbi di yal taswiɛt. ad nini tanemmirt a baba Rebbi axaṭer zemreɣ ad kkreɣ taṣebḥit, tanemmirt ɣef umɛellem-iw a Sidi. A neffeɣ s yisem-ik, ma nexṣer ad k-neḥmed u ma nerbeḥ ad k-neḥmed. Ilaq imawen-nneɣ di yal taswaɛt ad ttḥemmiden Rebbi s lferḥ d lɛezz. D ayagi iwumi qqaren asfel u d tagi i d tamezgida. Rebbi. Yessawel-aɣ-d i wakken ad nmudd iseflawen, yeɛni ad nmudd li sacrifice. Attan ihi ayen iwumi qqaren tamezgida n Lmasiḥ. Cukkeɣ a gma tenɣa Rabaḥ newweḍ-d ɣer wawal-agi d-newwi ass-agi ɣef tmezgida. Ma yella tesɛiḍ awal aneggaru Amin, a gma Taïs. Vraken, ad tesmekti ɣef ayen akken i d-terqeḍ deg tɛeddan ɣef leḥsab umedya kan ad tefkiḍ akka waki amasiḥi akka imug ukar uqjun-nni aɛwin-is s wallen n tecriḥt nezmer nezmer ad nezɛef Nezmer ad nsuɣ, nezmer ahat ad nsufeɣ imeslayen usalin ara d-iccan Sidi Rebbi, meɛna ma yella nwala taswiɛt-agi s wallen n Sidi Rebbi, ass-nni tadmert a Sidi Rebbi.
Ma tceggaḍ aqjun-agi, teẓriḍ umi tt-id-tceggaḍ. Afayek-a a Sidi Gmatlaɣ Yusef, nessaram di Sidi Rebbi di kull lweqt ad nefhem belli nekni imasiḥiyen kull lweqt ixeddem i nekni.

Atan ɣur-k daɣen, iwakken ad tẓalleḍ, iwakken ad neḍleb s Sidi Rebbi i aɣ-d-ifk tazmert. Amin. Tazmert iwakken nekkni s imasiḥiyen d akken ad nefhem ayen akk i d-iḍerrun di tudert-nneɣ n yal ass. Amin.
Yeɛni Rebbi yeẓra-t, Rebbi yeqbel-it. Amin. I lfayda-nneɣ nekkni.
Amin. Ihi awal atan ar ɣur-k iwakken ad tẓalleḍ ɣef annect-agi akk.

d tidet a Ṛebbi xas akken lewqat nettwali-tent s wallen akin n tecriḥt a Ṛebbi diri-tent meɛna a ɣur-k d ayen yelhan d ayen i ɣ-yessiǧhiden d ayen i ɣ-yerrnun di liman a Batna Agiwan a Batna Agiwan kiniɣ tanemmirt tameqqrant axaṭer d keččini i ɣ-yessiǧhiden d keččini a Ṛebbi i iqeddcen di tudert-nneɣ s Ṛṛuḥ-ik iqedsen a Batna Agiwan s isem n mmi-k ɛzan Sidi Ɛissen Masiḥ amin